Helo, enw fi yw Pat, enw'r gŵr yw... Ray, haia. Da ni wedi bod yn maethu Gwynedd ers naw mis. Oeddan ni'n gwarchodwyr plant am ugian mlynedd a wedi gweithio efo plant bron hyd fy, wel, hyd fy mywyd. O'n i isio challenge newydd mewn bywyd, ac roedd maethu erioed wedi bod yn fy nghalon. Ar ôl i'r mab tyfu a'r nyth yn wag, mi nes i ddechrau proses o asesio hefo agency, a chafon ni ddim profiad da iawn. Mi wnaeth nhw gau'r office yn Gogledd a symud bob dim lawr i Gaerdydd. Cymerodd o dwy flynedd cyn i ni fynd i panel, a wedyn ar ôl mynd i'r panel yn mis Medi 2018, cafon ni ddim lleoliad. Mis Mai 2019 nes i ffonio tîm Maethu Gwynedd a mi wnaeth y proses a'r asesiad ddechrau'n syth. Cymerodd o tri mis i i Betha symud, wel, tri mis, oedd yn symud yn sydyn iawn, y peth gorau nathon ni. Oedd y cefnogaeth gan y tîm yn anhygoel. Mi gafon ni lleoliad cyntaf yn syth ar ôl panel, oeddan ni yn excited ac hefyd dipyn bach yn ofn. Um, mi ddoth Ac oeddan ni wedi mopio lan efo hi a hi efo ni. Gafon ni, da ni wedi maethu saith o blant yn y naw mis. Ac um, mae'r cefnogaeth tîm y plant wedi bod yn anhygoel. Um, ar ôl dipyn o snosa, pawb yn setlo'n dda ac pawb yn dechrau yn arfer efo'i gilydd ac yn cael hwyl, wneud gweithgareddau, bywyd yn brysur ac o'n i yy o'n i'n dech- o'n i'n dyfaru na fyswn i wedi wneud hyn blynyddoedd yn ôl. Yym mae o'n reit gymaint o yym balchder, cyflawniad a bodlonrwydd yym yn gweld y plant yn datblygu, setlo a hefyd gweld nhw'n hapus. Mae maethu wedi newid bywydau ni am y gorau yym a cael bod efo'r plant hefyd yn yn wneud ni'n hapus ac yn um, yn llenwi'n bywydau ni. Um, hefyd, da ni'n cael be oedd yn poeni mwyaf ydy pam, sut oedden ni'n teimlo pa mae'r plant yn symud yn ei blaenau. Um, ond mi ddoth amser Oedd hi efo ni am chwe mis ac pan oedd amser iddi hi fynd at perthynas mi oedden ni'n gweithio hefo'r perthynas dipyn o fisoedd cyn i i symud, oedd hi'n dod yma yn cartre ni a dod i'n abod ni, dod i'n abod A wedyn pan oedd hi'n nabod ti'n dda iawn oedd hi'n cael mynd lawr i tŷ nhw, aros am penwythnos, yn ôl ata ni, wedyn o'n nhw'n dod i fyny, mynd â'i allan am fwyd, ac hefyd oedd hi'n cael mynd yna wedyn i aros am wsos a dod yn ôl. So oedd yn cael, neu, cael ei wneud yn neis. Um, rhaid fi um, oedd yr am- y diwrnod pam oedd amser symud oedd o'n anodd yym oedden ni'n wrth ne- neu it was hard when the day that she yeah. that she moved um, ond oeddech chi'n gorfod bod yn professional a dim dangos um, faint o upset oedden ni lle bod dim yn hapus ac yn bod ni'n hapus gweld ti'n symud and um, a gatho ni rhyw weekend o ddagra a ww, da chi'n gwybod ond mewn dim oedd plant bach eraill yma a oedd tu yn llawn eto ac oedden ni'n cael messages um, a lluniau Yym, beth dyna'r pythynas, ac oedd hynna'n ei ni teimlo um, bod yn dda gweld hi wedi setlo a bod hi'n hapus, oedd hynna'n meddwl lot i ni. Um, a mae hi wedi mynd a di symud a di setlo'n dda hefyd. Um, ia, os y rhywun yn meddwl mynd i feithi, swn ni'n gallu recomendio fod digon, mae o'n um, mae o'n rhaid llenwi bywyd chi. Mae o'n, sgynnoch chi stafell wag, um, amser, lle yn eich calon, um, just pigwch y ffôn a ffonio tîm meithi sydd yn local i chi. Um, diolch.